Merħba u grazzi tal-li naqattu magħna għal podcast ieħor ta' Ġemma. Illum se nitkellmu fuq suġġett li jagħmel il-ħajja ta' kull individwu aktar faċli, is-servizzi online tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Għaldaqstant magħna ngħaqdu Sinjura Marisa Vella u s-Sinjura Rodienne Farrugia e, biex jispjegawna daqsxejn aktar x'jagħmel u x'servizzi hemm fid-Direttorat tal-Operat fi ħdan il-Ministeru tal-Politika Soċjali. Biex nagħmluha daqsxejn forsi aktar sempliċi, dawn in-nies jaħdmu minn wara l-kwinti, ma jintaqgħux wiċċ imbwiċċ mas-service user, però jassiguraw li kull ilment jiġi wkoll segwit kif suppost. Mela, Marisa, nitolbok ittina daqsxejn introduzzjoni tiegħek person. Grazzi Daniela u merħba. Jiena Marisa Vella, Assistent Direttur fi ħdan il-Direttorat tal-Operat. Xogħli huwa li ngħin lid-Direttur, l-Amministrazzjoni u li naraw li x-xogħol within id-Direttorat jsir sewwa. Barra minn hekk nieħdu ħsieb Customer Care li huwa rwol importanti ħafna fid-Direttorat u għandna wkoll sezzjoni żgħira li tieħu ħsieb ir-riċerka u tieħu ħsieb retention policies u jieħdu ħsieb, mhux jieħdu ħsieb għax persuna waħda fil-fatt hemm, li tagħmel l-arkivjar tal-files fi ħdan il-Ministeru kollu. U barra minn hekk għandna wkoll il-maintenance bħala responsabbiltà tagħna fi proġetti, maintenance ta' kuljum, eċċetera eċċetera. U inti Rodian jidhirli inti customer care u Iva, Rodian iktar customer care. Jiena iktar fuq customer care, nara l-każijiet li jidħlu għandna mingħand servizz.gov fejn il-pubbliku llum imur biex jinqeda kemm personali, kemm b'email jew jekk iċempel fuq 153. Dawk il-każijiet jgħaddu għandna fejn aħna nirrelataw mas-sezzjoni konċernata sabiex il-każ jingħata l-attenzjoni meħtieġa u l-klijent ikollu r-risposta fil-ħin adekwat kemm jista' jkun, ir-risposta li jkun jixtieq fuq il-każ tiegħu. Biex forsi nagħtu daqsxejn ta' background ta' x'jagħmel id-Direttorat tal-Operations, fejn jidħlu kif għadna s-servizzi. Servizzi online. Servizzi online. Yes, eh, fil-fat kont se nżid ma dak li qalet Rodjen, aħna għandna wkoll fil-website contact us form. Tajjeb li l-klient jista' jimla u jaddi dirett flok imur servizz.gov. Jaddi dirett għandna jinfetaħ każ u niffollowjawh aħna mill-ewwel. Il-każ jaddi għandna bħala customer care agents għandna L-aġenti li jaraw dawn il-każijiet isegwuhom biex jaraw x'azzjoni meħtieġa. Dawn huma każijiet varji fuq kull benefiċċju li jinħareġ min-naħa tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Jiġifieri qegħdin ngħidu l-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, il-pensjonijiet, il-pagamenti ta' sigurtà ġifieri soċjali, l-allowances, benefiċċji identifikati l-blu, xeddna blu. Benefiċċji mhux kontributorji kollha, assistenza ta' diżabilità, assistenza ta' unemployment benefit, jiġifieri kollox, merit. Maternità, relatati, benefiċċji relatati mal-familja. Kull benefiċċju li jaqa' taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Politika Soċjali. Iva, dan jintlef. Letteralment minn qabel titwieled sakemm tmut. Sakemm, eżatt. Eżattament. Hemm diversi applikazzjonijiet online ukoll u xi Yes, effetti yes. jsibu Fuq skont il-website hemm l-informazzjoni kollha, hemm x'tiħtieġ u min jista' japplika, hemm l-eliġibilità, hemm id-dokumenti li għandek bżonn meta tapplika u hemm ukoll links għall-online form biex inti tkun tista' tapplika. Eżatt. M'għandekx għalfejn tinqala' mid-dar jekk inti l-Ħadd filgħaxija tkun forsi kwietu tista' tajt isma' jien għandi bżonn applika għal dan il-benefiċċju hemm l-informazzjoni iva. kollha ta' kull ma għandek bżonn biex inti tapplika u tista' tissabmittja kollox online. U anke pagamenti u x'hekk jistgħu jsiru iva, online, iva. ikkorreġuni jekk qed niżbalja. Iva, fil-fatt jekk inti għandek ħlas żejjed li trid tagħmel, kemm jekk tidħol bi ID ikollok l-informazzjoni tiegħek lesta u inti timla fejn hemm bżonn u li jsaqsik u tagħmel il-pagament minn hemmhekk. Jekk inti m'intix kapaċi biżżejjed biex tasal inti għaliha, jista' jidħol xi ħadd responsabbli għalik, jimla l-informazzjoni tiegħek mingħajri ID u jista' jħallas f'ismek basta jkollu d-dettalji għax inti tirċievi karta qabel, ikun hemm id-dettall kollu fuqha u jimxi magħha. Eh, u daw jinvolvu però wkoll daqsxejn dettalji sensittivi għax ikollok anke Iva. dettalji tal-bank. tal-bank. Huma sikuri ħanejdu biex Iva, insejħu iva. ras il- Iva, Le, huma sikuri ħafna. speċjalment meta l-persuna tidħol bli ID, em, għaliex ovvjament inti qed tivverifika qabel qed tidħol bli ID qed tivverifika d-dettalji kollha tiegħek u allura Ovvjament dejjem huwa sikur sakemm inti iżżomm il-password għalik u ovvjament. Il-password tal-eID. Tal-eID hija dejjem importanti li dak li jkun dan bħall-password tal-bank għaliex ovvjament jekk xi ħadd ħa jkollu aċċess għall-password tiegħek għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek ukoll. Jiġifieri hija xi ħaġa li importanti li dak li jkun iżommha personali u hekk ikun sigur mija fil-mija. Jekk però kif qalet Marisa jidħol xi ħadd biex jgħinhom, huma jużawx l-EID. Issa f'dak il-każ iridu jerġgħu jdaħħlu kollox manwalment. Iva, fil-fatt għalhekk għedtlek irid ikollu l-informazzjoni kollha. Issa jekk il-persuna tħallas b'kard tiegħu jew kard tal-persuna sinjal li tkun fdata minn dak il-klijent li jkun fdah biex iħallaslu l-pagament. U dan f'naqs li l-persuna trid tagħti lura sewwa, ġifieri dan il-persuna mhu se jkollu aċċess għall-ebda informazzjoni ta' pagamenti tal-persuna l-oħra. Ġifieri dan kemm jagħmel il-ħlas f'isimha biss biex inserrħu ras. U biex insaqsi, pereżempju, jekk inti ħa tapplika għal children's allowance. Iva. Dan ukoll tista' tagħmilha online. Yes. Em, F'dak il-każ, pereżempju, x'dokumenti hemm bżonn? Eh, Biex tapplika għal Children Allowance hemm bżonn l-FS3 ta' sentejn ilu għax dejjem sentejn blura. All right. Em, Jiddependi l-istatu l-istat l-istatus tal-persuna jekk hux miżżewġa, jekk hux ma' partner, jekk hux qed ta- tapplika weħidha, ġifieri hemm kollox miktub fuq l-informazzjoni tal-website, ma jintalbux ħafna affarijiet. Ġieli, ġieli jiskatta u Eżatt, normalment illum jiskatta awtomatikament kemm iċ-Children's Allowance u kemm iċ-Child Birth Bonus. Ġifieri lanqas għandu għalfejn japplika? Le, jekk il-persuni li huma Maltin u ma kienx hemm xi tibdil fiċ-ċirkostanzi minn meta, mill-informazzjoni li għandna diġà, normalment jekk ma jkollniex IBAN number, Tintbagħat ittra lill-klijent tgħidilhom ituna l-IBAN number u jekk dawn jaħdmu t-tnejn u allura l-income tagħhom huwa li se jeċċedi li se li huma jkunu intitolat għal dik li ngħidulha children's allowance flat rate mela m'hemm bżonn jimtela' xejn. Illum għandna aċċess dirett mill-IRD nirċievu l-ammonti tal-pagi u jekk ma jkollu kollox in regola, il-ġenituri jkollhom kollox in regola u ma kien l-ebda tip fi ċirkostanzi, tibdil fi ċirkostanzi, kemm jibgħatilna l-IBAN number u nistgħu. Jispiċċa waħdu. Meta meta tiġi reġistrata tarbija jitlgħalkom kollox awtomatiku. Eżattament. Ejja ngħidu persuna qed isserraħ rasha li ħa jitla' kollox awtomatiku u forsi ma telax. Kemm iridu jistennew qabel jikkuntattjawkom? Aħna dejjem ngħidu wara r-reġistrazzjoni trid tgħaddi mill-inqas tliet ġimgħat biex inkunu ċerti li r-reġistrazzjoni saret u dehret. Minn wara tliet ġimgħat jekk jara li ma rċieva xejn, jista' jista' jiċċekkja mad-dipartiment jew ma' servizz.gov jew inkella jidħol u japplika hu, hemm ħafna options li tista' tagħmel, u awtomatikament imbagħad jinħadimlu. Jekk persuna jrid jirrapporta forsi pagament li ma ġiex irċevut, x'inhi l-proċedura? Hija xi ħaġa sempliċi online, xi ħaġa li tirrikjedi ħafna dokumenti? Kif, kif? Le, ma tirrikjedix ħafna dokumenti, biss normalment irid bħala rapport irid isir rapport, jiġifieri f'dak il-każ iktar nissuġġerixxu li l-persuna tmur fiżikament biex hi tirrapporta u jkun hemm dikjarazzjoni ffirmata illi ma rċivitux. Mhm. Dan imbagħad isir stop payment ta' dak il-pagament, jiġifieri anke jekk imbagħad il-persuna tirċivih, għalhekk nissuġġerixxu li dak li jkun jagħti ftit ċans. Illum dawn naqsu ħafna għaliex illum ċekkijiet huma rari li jinħarġu, ġiri hemm vera każijiet ftit. Illum bid-direct eżatt. Allura llum dawk inqataw ħafna. ma m'għadniex ikollna ħafna minnhom. All right. U jekk pereżempju persuna em, trid tapplika wkoll l-istess ħaġa għal xi benefiċċju ta' diżabbiltà. Yes. Nafu li issa ħarġu ħafna iktar riċentement tħabbru fil-budget ħarġu iktar eh, miżuri ġodda u, u, u pagamenti ġodda. Saret iktar faċli wkoll għax jipplikalek dirett il-professur Jew it-tabib. jew it-tabib li inti tkun mort għandu u jiskatta wkoll il- il-pagament wara inti li tkun dert il-bord u jer- jiverifikaw li inti intitolat jew le. Jekk nista' forsi nsaqsikom għax kif qed tgħid sewwa Marisa issa saret iktar faċli, tistgħu għall-benefiċċju ta' ta' min qed jismana tispjegaw naqra kif inhi biex japplikaw għal għall-benefiċċju tad-diżabbiltà? Tistgħu tispjegalhom forsi xi ftit? Le, l-unika ħaġa jekk inti tbati bid-diżabilità, inti ħa tmur għand il-persuna li ħa jarak il, professur jew inkella l-aħjar aħna nissuġġerixxu professur. All right. All right, għax imbagħad jekk inti tkun m'għaddejtx mill-eliġibilità u trid tkun tagħmel reconsideration jgħidulha, jitolbu biex tmur parir iktar dettaljat mit-tabib tiegħek professjonali. U mbagħad jimlielek il-medical report, jimlielek l-application, l-application tgħaddi dirett mad-dipartiment, u hemm jiskatta l-proċess biex jibgħat għalik il-medical board, jibgħatu għalik, tidher s'intendi biex jaraw l-eliġibilità tiegħek u minn hemm imbagħad jaraw jekk intx eliġibbli jew le. U ċ-ċertifikat il-blu jiena ġieli użajtu s-servizz li tapplowdja ċ-ċertifikat il-blu u tirċievi notifika, hux hekk, li ġie uploaded biex inti żżommha bħala jisha rċevuta ta' sigurtà jekk allaħeres qatt jinqala' xi ħaġa. Ħa nsaqsikom, x'inhu l-iktar servizz li qed taraw li qed jasal għandkom? Id-domanda fuq liema servizz l-iktar li hija? Id-domanda normalment tvarja skont l-istaġun biex ngħidu hekk għaliex pereżempju meta jkun hemm kull tlettax-il ġimgħa joħorġu pagamenti ta' allowance tat-tfal, in-work benefit, allura dak ikun hemm dak il-perjodu jkollna iktar mistoqsijiet fuq dawk. Nistgħu nsemmu wkoll li anka l-inwerk benefit illum huwa joħroġ awtomatikament, jiġifieri dik ukoll qed tgħin ħafna l-proċess biex iktar dak li jkun jitħallas malajr u fil-ħin. Biss naħseb mistoqsijiet li jkollna matul is-sena kollha u mal-aktar li jkollna relatati ma' pensjoni tal-irtirar. Yes, fil-fatt mill-istatistika li nagħmel jiena ta' kull sena, l-iktar tlieta kienu retirement pension, Social Security Contributions u Children Allowance. Dawk kienu l-iktar peak li daħlu. Kellna ammont ta' 38,900 bħala każijiet. Eħe, minnhom xi 1,300, 1,400 daħlu dirett mingħand il-persuna, so ma marrux through servizz.gov. Yes. U tajjeb ngħidu li by end of year, is-sena l-oħra, kien hemm biss 450 li għadhom attivi, ġifieri l-oħrajn b'xi mod għalaqnihom. Issa biex nagħlquhom, sintendi, rridu niffollowjaw hemm minnhom niffollowjahom mas-sezzjonijiet, hemm minnhom irridu nerġgħu nikkuntattjaw il-klijent biex inkunu ċerti minn dak li qed jitlob, ġifieri hemm ħafna, skont il-każ x'inhu. U inti semmejt l-in-work benefit, Fredien. Iva. Tista' forsi Tispjegalhom daqsxejn x'inhuwa l-in-work benefit? Mela, l-in-work benefit jingħata lill-ġenituri li għandhom ulied taħt it-23 sena, anki jekk dawn l-ulied jibdew jaħdmu, imma sakemm għadhom jgħixu taħt l-istess saqaf tal-ġenituri u l-ġenituri qegħdin f'impjieg importanti, kemm jekk ġenitur wieħed jaħdem jew anke tnejn, ma l-importanti li hemm xi ħadd jaħdem. ċaħat li għati l-kontribuzzjoni. Eżatt, għalek jiseħ in work benefit biex dejjem eh, sostni dawk li qed jagħmlu ħilitom biex ovvjament il-familja tħul tkun aħjar. Ġifieri dan huwa relatat ma' dak id-dħul. U da ma jridux japplikaw għalih sar awtomatiku ġifieri. Sar awtomatiku biss f'każijiet li pereżempju jekk kollok xi self-employed illi forsi jkun għadhom ma daħlu xi karti ta' rċevuti ta' kontribuzzjonijiet hemmhekk jaf jintalbu sabiex japplikaw, jew jekk ikun hemm xi tibdil fiċ-ċirkostanzi forsi bħal separazzjoni jew jew il-koppja żżewġet jew Ikun hemm xi xi tibdil tibdil fiċ-ċirkostanzi. fl-istat ċivili ngħidu Għax hekk. il- il-fatt huwa li aħna naħdmu in line mal-Dipartiment tat-Taxxi Interni, jiġifieri l-informazzjoni jekk inti ma tkunx Tajjeb. jekk inti għandna tkun mod u d-Dipartiment tat-Taxxi Interni tkun mod ieħor ma tkunx ġiet updated ma ma nifthemux. bil-kelma, allura ma titlax l-informazzjoni tal-income. Ġifieri importanti li n-nies iżommu kollox updated f'kwalunkwe dipartiment, jiġifieri biex tkunu tistgħu taħdmu flimkien. U ħlas ta' mart ukoll, hux hekk titlu fih siegħa għal min huwa impjegat u siegħa għal min hu self-employed u Iva, xek. Iva. Em, ġi- F'kelma waħda biex namlu aktar sempliċi, mhux tal-li taħdmu wara l-kwinti, tal-li xogħol tagħkom qed jiżdied għax ovvjament issa sar hemm ħafna servizzi u Online. applikazzjonijiet Online. direttament online. In-nies għandhom ħafna minn fejn jil- em, jiġu għal għandna. reachable iktar, qed tifhem? Hemm il-Facebook, hemm iċ-chatbots, hemm il-tmur walk-ins, hemm it-telefonati, hemm l-emails, hemm dirett magħna bil-website, jiġifieri n-nies għandhom ħafna minn fejn jagħżlu. U fil-kumdità ta' darek tieħduha kif inhi. Ġifieri inti pereżempju qiegħda d-dar il-Ħadd lest tgħid li kellek tagħmel tgħid ara għandi bżonn dieħa niċċekkjahha. Jekk jogħġobkom nitlobkom Forsi tagħtu xi daqsxejn context, jiġifieri il-website, fejn jistgħu jsibukom fuq Facebook. Yes, fuq Facebook hemm il-page tal-Dipartiment, Dipartiment eh, u Benefiċċji Soċjali. Eh, bħala website socialsecurity.gov.mt u jisibu l-website hemmhekk kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti, ġifieri tista' taqleb il-lingwa kumdita tiegħek. Edha maqsuma f'kaxxi biex ma titfixkilx inti f'liema benefiċċju ħa tfittex. User friendly ġifieri wkoll. Iva, user friendly ħafna u l-informazzjoni hija kuljum dettaljata. Jekk naraw li pereżempju daħlet xi informazzjoni ġdida, ninfurmaw biex tinbidel u tiġi updated fuq l-informazzjoni fuq il-website, jiġifieri hemm. Barra minn hekk, anki Servizz dot Gov għandhom parti għall-familja li wkoll tinkludi informazzjoni l-istess minnha li hija relatata mal-istess affarijiet. Tajjeb ukoll ngħidu li fil-websajt hemm ħafna online services, servizzi online, kemm pereżempju biex tbiddel l-IBAN, biex tbiddel personal details, biex inti tiċċekkja l-application fejn waslet, timmonitorja l-application tiegħek, jekk inti trid pereżempju tidħol u tiċċekkja l-fajl tiegħek fejn wasal. Hemm ħafna affarijiet forsi tista' żżid inti. Tista' titlob li tara l-lista tal-kontribuzzjonijiet tiegħek. Dik importanti ħafna, ġifieri jistgħu jidħlu jaraw kemm għandhom kontribuzzjonijiet, jekk mhux kollox irregola. Eżatt, u mbagħad jekk ikun hemm xi ħaġa li pereżempju huma jafu li ħallsu dik is-sena imma dik is-sena ma tidhirx li hija mħallsa, mill-websajt stess, mill-contact form jistgħu jibgħatulna kopja tal-FS3 li turi dawn imħallsin. u min-naħa tagħna jkun jista' jsir l-update biex ovvjament dawk jiġu jiġu kkoreġuti u jiġu kif suppost. Jiġifieri fuq il-website isibu contact form biex jikkuntattjawkom direttament jekk hawn ċertu tip ta' lmenti jew preokkupazzjonijiet li jkollhom. U jidhirli li għandkom Facebook page hux hekk ukoll? Mhux tagħna dirett, jiġifieri hija mħaddma mid-Dipartiment tal-Permanent Secretary, mis-sezzjoni tal-Permanent Secretary, Però iva, hemm il-Facebook page jistgħu jikkuntatt jidħlu fil-fatt ħafna. U anki tiġi updated regolari bl-informazzjoni, il-permanent segretarju permanenti tagħna il-ħin kollu jtella' l-updates kemm anki fil-budget, kemm anki regolari kważi kuljum kważi nara xi ħaġa ġdida, ġifieri. U meta jsiru kif għadtu sewwa intkom, isiru updates, jitħabbru xi benefiċċji ġodda. Kemm iddum biex tiġi updated il-website? Biex dak li jkun jekk daħal ikun jaf isma' din hija updated jew dina mhijiex updated. Il-biċċa l-kbira ssir press release. Qabel il-press release irid ikun hemm kollox lest. Jiġifieri Na hekk qed naħdmu fil-preżent li jekk ikun ħa ssir press release illum, l-informazzjoni tkun ġiet iċċekkjata u ġa sar it-testing u kollox tagħha u jitilgħu flimkien, jiġifieri l-informazzjoni qiegħda updated. Li meta titħabbar il-press release, l-informazzjoni mbagħad li ħa jsibu ħa tkun hemmhekk. Tkun updated mill-ewwel. Proset. Mela meta jsiru dawn l-affarijiet ikollkom ħafna xogħol. Għax tidu Iva, tippreparaw ovvjament, kollox. ku- kull meta tinħareġ Kollaborazzjoni ma' ħaġa sezzjonijiet ġdida, oħra. ovvjament il- il- il-pubbliku ikun interessat jgħid eh, biex jara kif taffettwah. Biss jekk jidħol fil-website se jsib l-informazzjoni Iva. fejn imbagħad għax l-informazzjoni hija ġenerali ovvjament. Fejn imbagħad ikollu mistoqsijiet jista' jew bil-contact form jew jikkuntattja servizz.gov, però b'xi mod jikkuntattjana u aħna naraw li dik il-mistoqsija tiġi mwieġba lilu billi nirrisponduh lura jew by email jew billi nċemplulu lura skont il-każ xi jkun. Nirringrazzjakom ħafna mhux biss talli ġejtu hawn pero tax-xogħol li tagħmlu li kif għedna fil-bidu ma tantx jidher għax ma tintaqgħux ma' service user. Nirringrazzjakom ħafna, inħeġġukom jekk ikollkom xi ilmenti jew xi mistoqsijiet tużaw is-servizzi li hemm online. Kif għedna jassiguraw ruħhom illi tinqdew mill-iktar fis possibbli għax mhux dejjem jagħti l-każ li tista' tiġi riżolta ċum paq pum imma jippruvaw l-aħjar li jistgħu. Nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna u grazzi talli segwejtuna. Inħeġġiġkom tagħmlu follow, like jew subscribe sabiex iżommu ruħkom informati u kif ukoll aġġornati fuq l-episodji li jmiss.